Oglumy edäýmegin, menem sawala ötüp geljek. Sen ýene şol öýe gelmelisiň. Kakaňa ýekeje zat aýdaýsaň men hakda, iki garryňy oýaryn. Düşündiňmi? Bar indi, gözüm görmesin, hüžžeňip galan. Bar!

Ssenariýanyň awtory, režissýory Begmyrat Çaryýew.
Size köýnek tikdirmäne geldim salam. Salam salam hoş geldiňiz aýylyk çelýamyza. Sag boluň.
Aýylyk çelýa ýörite şu gyzjagaşlam gowy görýär. Şoň üçin size geleli diýdik. Kaka kaka tiktokda görýäs internetde görýäs äkidaý äkidaý diýdi. Meňem bu gün ähli işlerimi taşlap gyzjagaşlam maýlap ýörün. Ejelerem öz işi bilen ýör. Gyzym şusa dikdirýäsmi eşik bilen? Ýör gyzym. Hany. Hä, bolam gyzym. Aý, berekella.

Ejemiň saňa azar berýänini kakama jaň edip aýdaýeli. Men gorkýan, ejem bilse gowy bolmaz. Ýok, ýok, sen arkaýyn bol. Men ejeme bildirtmän çyk alyp gaýdaryn. Men häzir gelýän.

Görýän näçe adam görýän bolsa şolaň ýüzde bir prosendem goşulanok diýýär. Şony diýmez ýaly şu öweý ejäni görýän bolsaňyz iki ýüz müň adam gören bolsa şoň ýarsy goşulsa begenjekler. Ony näme? Hemmämiz görýän adamlar goşulmagyňyzy haýyşt edýän şuňa bir sud edeliň maňa goşulýanyňyzy. Hatça bir ýüz müň adam goşulsa men begenjek, görýänler bir goşulyň ýüz müň adam. Hany goşulýaňyzmy, goşulaňyzokmy? Öweý ejäni dolulykgan goýjak. Üç minut, üç ýarym minutlyk edip goýjak bolýar. Şonuň üçin hemme ejäniň goşulmagyny haýyşt edýän. Bol durma, goşulyň.

Gyzym näme üçin? Ýok ýöne.
Ýüregiň gysýamy? Hawa. Ertir aýlanmana gideris bolýamy ýene gyzym? Işlemi dynaýyn. Ýör gyzym gideliň. Ýörüň öýe gideliň. Agam, bu zatlar kim ýuwmaly? Men ýuw diýdim-ä şulary. Ýerli-ýerine goý diýdim-ä. Waý sesim ýetenokda. Onda o kirleri kim ýuwmaly? Kim ýuwmaly kirleri? Kir maşyn bar. Eliňde ýuwaňok. Näme bolýar bir öýde? Ýadadym dagy, ýadadym. Jikgillek kakaň ýet, öňünden çyk. Sypaty guran, bu saçlaryňa seret, hüžžerdip. Gelşiňe gelepsiň möý ýalak bolup. Aglaweren, intek aglarsyň sen.
Şöhrat, düýn bar-a, çagalar hezil etdi-ow, aýladym bolýa-da. Tüweleme. Parkat etdim, iki gyzjagaşymam aýlap, eşik tikdirdim. Aý, garaz, çagalar hezil etdi. Uly gyzymam begendi, kiçi gyzymam begendi. Guşak açar. Gazapçysyz gidip gelmelem. Öýe baryp gaýdaýdaýsaň. Durmuşyma gidäýmä ýesir açylýar. Eý, bor-la, maşynyň otludan git häzir. Sen şu Dmitri edibilemog-a men etmesem, dost. Men oňa açan muny etmesem sen oňaramog-a muny. O Dmitriň otagynda seretmeli. Bar gaýrat et, dost, sen derrew gidip geläý-de.

Bäh, gyzjagaz şum pul sandymyka, ha, muňa. Pul diýýär, kagyz salypdyr, kagyz, dost. Aý, film.
Men bala-a bolmazmyka? Uly gyzym bar-a, şeýle degişgenok. Kiçiginem degişgen bol, ýöne ulym hazam beter. Kagyz seni oýnapdyr, pul saldy. Kakama şparsky arasaja getirip bersin diýip. Senem bar-a.